F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilqakom lura magħna hawnhekk jekk tippermettuli nixtieq nirringrazzja lill sponsors kollha li jenuna sabiex eh, il-programm tagħna naturalment ikun jista' jasal fidjarkom. b'mod partikolari anke l-isponsors illi jenu lili personali biex inkun nista' nidher eh, komda quddiem it-telespettaturi tagħna. U kif għattilkom fl-introduzzjoni, ingħaqad magħna Kane Said li huwa manager għal komunikazzjoni fiħdan il-Fondazzjoni Lop Responsabbli. Miegħu fil-fatt illum ħan iddiskutu messaġġ li rċevejna minn ġaħat mit-telespettaturi tagħna. Kif aħna Kane? Nisab tajjeb, nsellimlek Angela, nsellem lit-tim kollu wara Niskata u nsellem lit-telespettaturi kollha. Aħna l-istess nirreċiprokaw u ngħidulek grazzi anki tas-sapport li tagħti lilna ta' Niskata li tiġi u taqsam dan l-għarfien kollu waqt il-programm tagħna u nemmen li qed joħroġ ftit ġid minn dak li qegħdin niddiskutu il għaliex għandi dan l-SMS nixtieq li naqrah dan il-messaġġ ħalli anki t-telespettaturi tagħna jirrealizzaw sfortunatament anki il-problemi li jgħaddu minnhom ċertu telespettaturi tagħna u dan grazzi anki għall-logħob responsabbli l-Fondazzjoni kemm qed isir ġid għal madwar ma' dawn it-telespettaturi tagħna. Jiena inħsadt x'in rajta, x'in rajtu dan il-messaġġ il-bieraħ ngħidlek il-verità, il għaliex għandna telespettatriċi qalilna li għaddejja minn riperkussjonijiet tal-logħob tal-azzard eċċessiv. Prattikament qalilna din il-persuna Tilfet kemm l-intrapriża li hija kellha kif ukoll ir-relazzjoni ta' mħabba li kienet għaddejja minnha. Bdiet tissellef il-flus mingħand membri tal-familja, imbagħad mingħand persuni barranin u b'hekk waqgħet fil-pjaga ta' l-użura fejn issa qiegħda ssibha diffiċli biex tħallas lura dak kollu li huwa dovut. Din il-persuna. Qiegħda ssellimlek Sur Said u tinkoraġġixxi lil min għandu d-delizzju tal-logħob tal-azzard sabiex jimxi fuq l-għarfien illi inti dejjem taqsam magħna hawnhekk ta' Niskata il-għaliex ir-riperkussjonijiet għalina huma vera koroh u nista' nimmaġina ġifieri min jaf minn xiex għaddejja din il-persuna. Iva, mument diffiċli Angela, il-pjaga tal-użura Hija pjaga soċjali li tajjeb li nitkellmu fuqha u importanti li nevitawha. Ikollna każijiet fejn, kif smajna tajjeb ħafna, ikollna persuni li tant jaqgħu fix-xifer tal-abiss tal-logħob tar-reperkussjonijiet li jġibu magħhom il-logħob tal-azzard mhux kontrollat. Mhux kontrollat x'jiġifieri? Meta inti għandek persuna qed tilgħab b'mod eċċessiv mingħajr ebda kontroll finanzjarju u mingħajr ebda kontroll ta' ħin. Iva, hija realtà, hija pjaga soċjali, għandek persuni li jitolbu flus lill-qraba tagħhom fi sfond ta' gideb sfortunatament, dejjem bit-tama, Angela, li jġibu dawk il-flus kollha li tilfu lura. jaljenaw ruħhom permezz tal-ħolm, tal-ħolm ta' dik il-famuża rebħa kbira u sfortunatament normalment persuni l-ewwel jitolbu l-flus mill-qraba tagħhom u mbagħad imorru għal persuni esterni u meta tmur fuq persuna esterna u ssaqsiha għall-flus l-ewwel ħaġa Mhi sabiħa xejn. U t-tieni ħaġa, perikoluża immens. Illum il-ġurnata tajjeb li ninformaw ruħna, persuni jsellfu l-flus b'interessi għoljin, Angela, interessi li jlaħħqu t-tletin fil-mija meta l-limitu permessibbli huwa ta' tmienja fil-mija, jiġifieri rridu nżommu kollox taħt taħt f'kunċett jiġifieri importanti li kemm jista' jkun kull meta nilagħbu l-attività tal-logħob tal-azzard nattwaw din l-attività nattwawha b'responsabiltà nattwawha b'limitu nattwawha taħt kontroll għaliex jekk niżgarraw u niżgarraw b'mod regolari iva il-problemi kollha li ġġib magħha l-użura, jista' jagħti l-każ li l-użura tiġi tħabbatlek wara l-bieb tiegħek ukoll. Jiġifieri ħadd mhu kulħadd huwa bniedem uman u kulħadd kapaċi jiżbalja. Aħna qed insewwu l-użura, però l-vizzju tal-logħob iġib ħafna problemi miegħu wkoll, Keino. Iva, ara, qed jiġini każ f'moħħi partikolari fejn saħansitra l-użura tiġi maħluqa, kreata mill-persuna stess, mill-ivvizzjat stess. imur għand ħbieb tiegħu, imur għand persuni esterni, jitlob il-flus, tini elf ewro u fi tliet xhur inti għomlok lura elf u ħames mija, pereżempju. Jiġifieri dik l-użura tinħoloq mill-ivvizzjat stess, imma mhux biss. Flok immur għand persuna A, immur għand persuna B, immur għand persuna C, jissellef mingħand it-tliet persuni li huma biex wieħed iħallas lill-ieħor, jiġifieri dawn huma kollha każijiet reali ta' sitwazzjonijiet ta' użura sfortunatament. F'dan il-messaġġ li rċevejna hemm qisu katina ta' sitwazzjonijiet li qrajna u qisha waħda torbot mal-oħra imma iżjed gravi minn oħra. Hekk hu, hekk hu, il-katina teżisti, il-katina teżisti anke bejn il-vizzji, importanti li ngħiduha. Persuna, nsibu każijiet fejn persuna jkollha l-vizzju tas-sustanza, tad-droga, li mbagħad tibda taqta' ftit mis-sustanza u tkompli fuq il-logħob tal-azzard. Jiġifieri, iva l-katina teżisti. Importanti li nżommu f'moħħna wkoll, kif qed aċċennajt tajjeb ħafna inti, li l-problemi huma varji. Inti għandek problemi finanzjarji li l-użura tinkorpora parti minn dik il-problema, self ta' flus fejn il-persuna ma jkollux lanqas biex jixtri l-affarijiet essenzjali għalih innifsu, wisq inqas għall-maħbubin tiegħu. Għandek problemi mentali, għandek problemi emozzjonali, nibqa' ngħidha, nuqqas ta' attenzjoni fuq il-post tax-xogħol, tant kemm tkun int rikiebt b'dan il-vizzju, u inti trid iżżomm f'moħħok li barra l-problemi finanzjarji, mentali u emozzjonali, inti wkoll għandek il-problemi soċjali wkoll. Importanti li nżommu dak kollu f'moħħna, Angela, meta nattwaw l-attività. U ma ninsewx ukoll anki, għax inti semmejt il-maħbubin, fil-każ li rċevejna llum, dan anki l-maħbubin tiegħu tilef għall-fatt li qalilna tlift kollox, l-intrapriża, illi r-relazzjonijiet ta' mħabba illi kellu għaddejjin, jiġifieri. Għidli inti bniedem meta jitlef kollox ma jibqagħlu xejn. Jiġifieri da kellu intrapriża li kienet tiegħu, kellu l-maħbubin tiegħu, jiġifieri hu spiċċa waħdu f'sitwazzjoni bħal din. Hekk hu, u normalment Angela l-persuna jinduna li issa daqshekk issa jiena qiegħed fix-xifer, U jien għandi bżonn is-sapport. Sfortunatament persuna tinduna li għandha bżonn l-għajnuna meta jkun tard wisq, Angela. Meta jintilfu l-businesses, meta jintilfu r-relazzjonijiet, għal hu importanti immens l-għarfien. Importanti immens li noħorġu hemm barra, nitkellmu fuq dawn l-affarijiet, nitkellmu fuq il-pożittiv u l-gost li tagħti l-attività tal-logħob tal-azzard u nitkellmu wkoll fir-rigward tan-negattiv, ir-riperkussjonijiet, isma' jekk jiena niżgarra ta' darba, waqgħet id-dinja? Le, imma jekk jien qed niżgarra ta' kull darba li qed nilgħab il-logħob tal-azzard? Isma', ir-riperkussjonijiet jistgħu jkunu hekk, hekk, hekk u hekk. Tajjeb li nżommu kollox taħt lenti, inżommu l-familjari tagħna, Angela, f'moħħna, nitkellmu. Inżommu l-komunikazzjoni miftuħa, speċjalment mal-membri tal-familja. Aktar ma niktbu, Angela, aktar ma nivvintaw stejjer biex biex naħbu l-azzjonijiet tagħna, aktar tiswina. Xi ħaġa oħra li forsi nixtieq li niftaħ anki f'din id-diskussjoni tagħna, il-kunċett ta' logħob responsabbli għaliex inti qed tgħidilna isma' mhux taqta' kollox u ma tilgħab xejn, imma ilgħab b'responsabilità. Sewwa.
Ara, irridu nżommu f'moħħna wkoll, Angela, li hemm barra hemm ħafna nies li jattwaw il-logħob tal-azzard għandhom id-delizzju tal-logħob tal-azzard, issa jekk hux mort darba darbtejn fix-xahar il-każino u jekk ma mortx darba darbtejn fix-xahar it-tombla ma' sħabek, jekk inti tkun id-dar qed tisfieħ u tgħid isma' ġejja attività sportiva u jiena ħa nilgħab online, jiġifieri r-riskju dejjem qiegħed hemm, importanti li ngħiduh, imma r-riskju għandu jkun ikkontrollat. bħal kull attività li aħna nagħmlu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Importanti li dejjem ngħidha bilanċ Angela. Inti għandek il-pożittiv, għandek in-negattiv, għandek l-affarijiet li tajjeb li ssegwihom. Nixtieq ngħid din ukoll Angela li Anke min ikun għaddej tajjeb waqt il-logħob tal-azzard għandu jsaqsi lilu nnifsu ċertu mistoqsijiet. Dan ix-xahar huwa x-xahar iddedikat għal responsible gambling, għal-logħob tal-azzard responsabbli, għarfien, sapport, eċċetera Importanti li, anke jekk m'aħniex ivvizzjati, insaqsu lilna nfusna ċertu affarijiet u nimxu 'l quddiem, nimxu 'l quddiem speċjalment jekk ikollna bżonn is-sapport. Inti qed issemmi kelma b'saħħitha ħafna s-sapport, kemm importanti s-sapport tan-nies tal-madwar. Il għaliex sfortunatament naħseb meta jkun hemm sitwazzjoni, il-persuna li jkollha l-problema lanqas tirrealizza li tkun daħlet fi problema, jindunaw, jibdew jindunaw forsi n-nies tal-madwar. Hekk hu, tidħol, jidħlu ħafna affarijiet Angela, tidħol mistħija tidħol ċertu xi kultant kburija li jiena le ma missnix wasalt f'dal-istat u ma naċċettawx ir-realtà. Ninnegaw insibu per eżempju ommijiet u ġenituri anzjani li jkunu bil-mod il-mod daħlu fil-vizzju u jibqgħu jinnegaw sal-aħħar, saħansitra jispiċċaw jitolbu l-flus minn sħabhom jew saħansitra anke min-neputijiet tagħhom. Angela, Inżommu kollox taħt kuntest, inpoġġu bilqiegħda nitkellmu, jekk persuna żbaljat ta' darba, Kapaċi, iva, anke darbtejn, kapaċi tmur lura mill-iżball tagħha. Sfortunatament, meta r-responsabilità tintilef, il-riperkussjonijiet jiżdiedu u l-eċċessività tkompli tiżdied, hemmhekk irridu naċċettaw magħna nfusna, kif dejjem nirrepeti, li, isma', qiegħed f'sara u għandi bżonn is-sapport. Is-sapport dejjem ngħid, Angela, il-soċjetà tipprovdih, Setqa, Caritas, Fondazzjoni Lob Responsabbli, Glücksfall Foundation ukoll. Jiġifieri tajjeb li nkunu nafu, nkunu mgħarrfin fuq dawn l-entitajiet kollha li joffru s-sapport u nużawhom, Angela, nużawhom, importanti. Sfortunatament min ikollu l-problema kultant ma jaċċettax għax semmejtha inti is-sense of denial. X'għandu jagħmel forsi l-persuna tal-madwar li jkun jaf li hemm problema imma ma jkun jista' jagħmel xejn dwarha? Eħe,
sitwazzjoni antipatka ħafna għaliex jekk jiena, ħa nitkellem għalija, il-mara tiegħi qed ninduna li għandha traces ta' addiction, jiena nista' niġbed kemm niġbed l-attenzjoni ad eternum imma l-persuna trid taċċetta li isma' le mhux fair fuq il-maħbubin tiegħi, jiena għandi bżonn is-sapport u rrid infittex is-sapport. Allura importanti li l-persuni tal-madwar iżommu l-kalma naf li diffiċli iżommu saqajhom mal-art jużaw moħħhom speċjalment fejn għandek persuni tal-madwar għaddejjin mill-vizzju, ma nħalluhomx jieħdu ħsieb il-finanzi tal-familja, pereżempju. Mela. Nieħdu ħsieb aħna, nagħmlu money management importanti, Angela, ħafna, mhux fir-rigward tal-vizzju biss, imma fir-rigward ta' kollox f'ħajjitna. Nagħmlu money management, time management, Nitkellmu u, kemm jista' jkun, fejn inkunu qegħdin darna mal-ħajt infittxu s-sapport. Wasalna biex nikkonkludu għax sarilna l-ħin. Wieħed sebgħa sebgħa sebgħa huwa n-numru tat-telefon fejn wieħed jista' jċempel biex naturalment hemmhekk issibu s-sapport li qed jirreferi għaliha anki Kane u naturalment hemmhekk nies professjonisti li jkunu jistgħu jiggwidawkom. Qabel ma nikkonkludu, x'inhu l-messaġġ li tgħaddi lil min bagħatilna dak l-SMS anki bħala Kliem ta' kuraġġ u faħrek u qed jgħidilna tani l-impressjoni li qiegħed hemm jarana jsegwina.
X'inhu l-messaġġ li tixtieq tgħaddilu?
Taqtax qalbek. Illum il-ġurnata s-servizzi qegħdin hemmhekk, il-Caritas toffri servizzi tajbin ħafna ta' użura. Ċemplilna fuq il-1777. U tibżax, nidderiġuk minn hemmhekk. Id-dawl fl-aħħar tal-mina dejjem qiegħed hemm u importanti li nkunu fiduċjużi magħna nfusna speċjalment biex nilħqu dak id-dawl. Nirringrazzjak Kane, prosit, grazzi anki ta' dan il-kliem li tgħaddi lit-telespettaturi tagħna u Jekk intom tkunu tafu b'xi ħadd illi litteralment jew vera għandu problema, kif qalilna Kane hemm l-għajnuna, ċemplu wieħed seba' seba' seba' u jkunu jistgħu jiggwidawkom minn hemmhekk. Nawguralek il-kumplament tal-Ġimgħa t-Tajba. Ħa